Tuia mai ra ko nga ngakau ko nga taringa areare ki tenei papawatanga a te kupu o te uru. E koro ma e kui mai te po, aratakina tonu mai ra matou i roto i a matou mai katoa ei apai ake i nga tikanga i wai ona ai koutou. E te iwi tenei na te kupu o te uru, ko te waka kaonga ko te waka uinga Pūrongo, ā, arā ko ngā pūrongo kuua i a Te Reo o Te Uru i tēnei wiki. Ka tīmata ake ki te ao ā-kinakina ki te rohe o Wanganui. I tū ai ko tēnei o ngā waka taitai, ā, tētihi o ngā waka taitai, o Hoop Nation. I tae atu a Eruera Rerekura ki tēnei whakataitai, ana, māna ngā kōrero, ā, e homai ki a tātou.

And so there's an international audience with their eyes on these kids. And so we've had 18 of our kids leave here um, that we've been a small part of their journey, but are now playing internationally. E kaupapa nui tēnei i te mea kua tae mai ngā kaitākaro uri noa i te motu ki Whanganui nei. This year there's 88 teams, uh, there's close to 900 athletes. Uh, the first

Stow them up. Because what international coaches are saying they want is that they want to see the potential of the skill. And that character is the foundation for that. I te mea, no Whanganui a Pō rāua ko KJ, ko tō rāua pīrangi kia waka wanake ake ngā rauemi me ngā wāhi ā-kinakina kia tū ai ēnei kātū kaupapa

Tama tū, tama ora, tama noo, tama mate. Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koe e Rui, tēnā pūrongo mō Ngāwaka Taetae Hoop Nation. Ā, koia rā ko ngā pāpā e whakawhānui ana i ngā kōrero mō te whakatūnga o tēnei, o ēnei waka taetae, ā, arā, mō Hoop Nation. E whakawhānui ana i ngā whakaaro o te ūnga rangatahi, ā, o te ūnga whānui rānei o tēnei whenua o Aotearoa, ā, ki te ao ā-kinakina, ki te ao ā-pāiki, te pōro, poitūkoʻu, Ā, me te rite hoki ki te nui o ngā moemoeā e taea ana te tutuki ki tāwāi. Nō reira, ka pēea rānei te kite atu i ngā, i ngā matatini o tēnei whenua, arā, mā te whakatū i ēnei kātū whakataetae e pai ai tā rātou whakatauira i ngā pūkenga kūā roa e whakapakaritia ana i ō rātou anō kāinga, i ō rātou anō kura, ā, ki wea kē rānei. Ā, engari ko te mea nui e pīrangī ana kia, kia whakanui, kia, kia wakaraʻi rānei, ka, kia wakanunui, ā, i ngā kaupapa tākaro, i ngā kaupapa ākinakina, ā, koia nei ko te, te iara, ā, mō te pa ike te pōro. Hoi anō e te iwi, ā, i tēnei wā kei te uri te kei o te waka, ā, ki Raiti ii mō te wā nei. Ā, koia rā, ko Te Rangiwakamaima-ara ki ngā oia i tū i tērā wiki, ā, ki tēnā tāone, ki tēnā tāone, ko Roimata tērā, ko Ūpē tērā, i wārikitia ki te mata o te whenua, tae rā noa ki te marae o Raiti i.
I hui mai tēnei ata te hapori o Raetihi o Waimarino mō te kaupapa whakamaumahara o ANZAC. Koinei te tuatahitanga kia tū mai tēnei kaupapa ki runga ki tō tātou nei marae. Nā Ngāti Tūmatauenga te tono kia tū te kaupapa whakamaumahara o ANZAC ki konei ki te marae o Te Puke. Ko tēnei tau te tau hou tērā ki runga i te marae. Nā te whakaaro o Ngāti Tūmatauenga i Wakatau, i tono ki a mātou o Ngāti Uenuku, o Ngāti Rangi, o te marae hoki, me pēea o koutou whakaaro e oki mai ki runga i tō tātou marae, e uiui, e poipoi i a tātou anō ki tēnei kaupapa arā ko te Anzac. For us last year we obviously

and continue to do so today and this is part of that continuing um, acknowledgement of that unity um, and the unity we show within our community. Mō te o ngā rangatai, pēnei tēnei tama, nō te kāreti o Ruapehu, e kaupapa waka ira ira tēnei, ei waka ōnore i te onga i āri ki ngā pakanga o te wā.

E koa ana te toi au o tēnei marae kia waka rauika mai ngā tāngata i te atatū, āakoa te anuanu. Whilst it started here and yes the army um have identified they'd like to have the dawn service next year, I'd like to take this opportunity to mihi to the Ohakune Waimarino uh RSA um committee um led by Lieutenant Colonel Mark Taylor um for their courage.

in the Army and the Defence Forces, that those here at home were able to share that haerenga with her and know that here at home was celebrating. So it was, um, it was appropriate and we were able to localise um, our Anzac service. Ko te marae o Raiti'i, te wāi ka ui mai anō te āpori, waka mauma ara ai ngā oia kia kore ai tātou e wareware ki a rātou. Eruere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Kia ora anō rā e Rui tēnā pūrongo mō Te Rangi Wakamaumaara ki ngā oea Anzac i tū ki te marae o Te Puke ki Raitii, ā, i tērā wiki. Ā, tērā ko ngā kōrero kātahi anō ka ua i tēnei pūrongo, ā, mō tēnei marae e tuatahitanga te, te whakatū ā, i te rangi waka maumaara ki ngā oia, te rangi Anzac ā, ki runga i te marae rā, ā, me ngā kōrero tautoko ā, kua puta, tērā pea koira ā, ki tō ēti i kitenga, ko te whakatinanatanga, ko te whakatauiratanga rānei ā, o te noo tai ā, o te Māori ki te Pākehā, ā, ērā o ngā wawata ā, mō te tū takitai ki, ā, ki ngā pakanga o te ao ā, i tērā wā o kui mā o koroma, ā, tērā oki ngā. ngā kōrero me ngā whakaaro ā kua puta ake i te pūrongo nei, ā, mō te unga kāre e tino waia ana ki te ao Māori, ā, kāre i tino waia ana ki te marae kāre pea e āua ā, mataku ana pea ngi, ā, i runga i te rerekē ā o tēnei ao Māori o tātou, nō reira, erangi ā, i runga i te mea tū ai te ā, te wā waka maumaara ki ngā oia ki runga i te marae, ā, tērā oki, ā, te unga i tae atu, ā, te unga, kāre i tino piri mai ki ō tātou marae, ka tae mai, ā, ki te poroporoaki i ngā oia, ā, ki te tuku mai i ngā roimata, i ngā upe, arā, ka rongo oki pea i te, ā, i te wairua o te marae, ā, ka rongo rānei i ngā kōrero ōna, ā, ka ua ake. i roto i ngā mahi o taua rangi. Hoi anō, koia rā ko te rangi Wakamauma'ara ki ngā oia Anzac i tū ki te marae o Te Puke ki Raiti'i i tērā wiki. I tēnei wā ka oatu te rākau kōrero ki a Te Aroa i tae atu a ia ki Te Waka Taunga Tangata i tū ki Te Raumatomato ki Parinini i Kiwaitōtara. Kei a koe e te aroa.
Kua waiwā i atu a Asia Ross ki te tūranga au o te kaiwaka āere matua mō te rau matomato i Parinini i Kīwaitōtara. I tū te pōwiri mō Asia Ross i Ngāmotu. I tae atu te iti te raʻi o ōna iwi ki te tuku atu i a ia ki tōna wānau au o Parininiʻi ki Waitōtara. Kua matomato te tipu o Parininiʻi ki Waitōtara. We are welcoming our new CEO, our Te Rau Matomato of Paraninihi ki Waitōtara into this new role. So today we've welcomed Asia Ross from Ngāti Ruanui, Ngāruahine,

uh, as it as it as it manoeuvres itself into the into the future. And um, yeah, I'm just I'm truly honoured. Kua karanga ia a Parinene i ki wai tōtara ki tēnei tāne i u oneone ai māngai mō rātou. Ko ngā mahi katoa kai ōna ringaringa, Ko ia tonu e kawe ana i te mana o tōna iwi, otirā, tōna mahi. It's fantastic that Asia, who comes from a shareholding whānau, who comes from Taranaki, is Ngāti Tū, Ngā Ruahine, it's just fantastic to me that he's taking up the most senior executive position within the incorporation. The opportunity to come home and to lead our organisation was a true motivator.

Um, you know, it, it's, I'm, I'm, I'm very proud that we are a, a whānau owned and operated business and, you know, creating the opportunities where we can to elevate our, our whānau, our people is, is a true honour. Ko te manako nui a Ross, kia kī katoa tēnei pāki'i i ngā kōwiringa, kia tupu, Kia ora ai ngā maʻi i roto i te iwi. Tūturu waku māua kia tīna. Tīna. Haumi e hue. Tāiki e. Aroha Broughton Pue te reo o te uru.
Tēnā rā koe te aroa i tēnā pūrongo. A, koia rā ko Aisha Ross kua tū ake ai kai wakaāere ou mō te rau matomato ki Parinini i ki Waitōtara. Ā, tērā te manu me rere ki tua o tōna kōanga, ā, ki te whai i ngā ua o te ao mārama, ā, o te ao wānui ake i te ao e tupu nā ia, ā, koia rā te maʻi, ā, a te tangata nei, a te uri nei, ā, kua puta, Kua puta atu, kua whakarongo ki ngā kōrero ki tua o te ao Māori, ā, kua mau i ngā pōtae ki tua o tēnei ao whakaaere, arā, ko ana, ko ana maʻi i roto i te ao mātauranga, ko ana maʻi i roto i te ao okoware e nui ana wheako, arā, ka, Ka whakakotaingia, ka aria mai ki tēnei o ana tūranga au, ki te whakapakari i ana, i tana tū i roto i ana mahi. Nō reira rā, koia rā, ko te kaiwhakahaere ou mō Te Rau Matomato ki Parinini i Ki Wai Tōtara. Woi anō e te iwi, ā, i tēnei wā ka whakawiti atu ki kaupapa kē, ā, ki te kaiwhakaāere kaupapa nei, ā, mō te kaupapa e kīia nei ko Tararaki Maunga Project. Kei Aotearoa te kaupapa nei.
I wai tūranga aua ngā ina kepa ei kaiwakaāere kaupapa mō te kaupapa nei a Taranaki Mounga Project. I uiui katoa mai a Tini a Mano ki te marae o Muru Raupatu ki te pōuri atu ki tēnei uri o Taranaki Maunga. Kua tau te manu ki tōna kōanga ou. Ngā uri o te maunga ki tō hea. Ko te pōhiri māi i tēnei pukenga i tēnei uri o Taranaki maunga, ā, mō runga mō tana tūranga hou, hei ringaringa, hei waewae mō te kaupapa ki te tiaki ai tō mātou, tō tātou maunga Taranaki, ā, ki te whakatinana i te moemoeā kia kawa ora, ā,

E ringa tiaki whenua kua roa e āta manaaki te taiao. Ei tāna, e īkaka ana ia ki te kōkiri i ngā mahi ki runga tonu i te maunga. I think with my mahi, my previous mahi as a kaitiaki whenua for Te Kāhui o Taranaki, I was working in the taiao space with a with a team of about twelve,

Our connection to place and space. A he ataahua tenei ra, a kua koa te ngakau, a i runga ano i te mea ko nga hina tenei kua to nei nga iwi o Taranaki ki roto ki to ma to tatou warea muru raupatu, a kua kite ano ra hoki te hunga nana i tautoko, nana i morimori i roto i nga tau, Ana, i tae katoa mai rātou ki te tautuku i a ia, ki te tautuku i tēnei kaupapa. Hei tā Kepa, ko te waka ū me te wāngai ngā mātauranga ma roto i āna maʻi kia wai mōʻiotanga te tangata, tēteʻi waenga ōna. O tētahi waku moemoeia, kia toro atu a ia ki te whakapūmau i te hononga o ngā apu, o ngā iwi, o ngā hāpori, o ngā rōpū, ā, ki tō mātou tupuna nei a Taranaki. Kei a ia te mahi nui, ki te mahi i tērā mahi, tatū atu rā, ā, ki ngā mahi whakahaere i te ope, te rōpū, ka mahi i ngā mahi ki runga ki tō mātou maunga. I'd just love to see our our tupuna maunga thriving, his korowai well cared for and looked after, the ngāhere

into our wider uh, planes, you know, into our in, out into the, the rohe. Um, I'd love us all to be speaking te reo Māori up there, you know. At some stage, we, we, all the kaimahi are speaking te reo Māori, uh, know and understand places and spaces. Hei tā Tūta, kei a ngā ina ngā pūkenga ki te waka tīnana i ngā mahi kei mua tonu i te aroaro, Kei a ia oki te watu manawa ki te kōkiri i tēnei maʻi kia eke ki te taumata. Ko ngā ia ia a Kepa, kia puawai katoa mai te taiao ki runga i a Taranaki maunga. Aroha Broughton Pui, Te Reo o te Uru.
Kia ora rā e te aroa i tēnā pūrongo. Arā a Ngāhina Kepa, te kaiwhakaāere kaupapa mō Taranaki Maunga Project. Ko ia rā ko te tangata i tīmata mai i roto i ēnei mahi i te iti i tīma tōna 12 tāngata te nui, arā, kua tae atu ki, ki tēnei wā, kua whai wheako, ā, kua whai ā, ia, ia nui i roto i a ia noa ki te, ki te whai i tēnei ara, kua tau ki tēnei tūranga hei kaiwhakaāere kaupapa. Ā, nō reira rā, ā, Ko tēnei tūranga e whakatinana mai ana i ngā moemoeā o te iwi i tēnei wā tonu, engari hoki e whakatinana mai ana, e whakakōrero mai ana i ērā o ngā moemoeā, ngā whakaaro o kui mā, o koro mā kua weturangitia, engari ko ā rātou kōrero ka mau tonu ki ēnei wā, arā, ka waiho mā tēnei reanga e whakatinana pea ngē. Oe anō e te iwi, ā, koirā ko ngā pūrongo katoa o te wiki nei, ā, e mii kau atu ana, ā, ki ngā pou reo irirangi Māori, ā, ki te reo, ā, ki te korimaku o Taranaki, ā, arā te reo irirangi o Taranaki te korimako, ā, ki te reo irirangi o Wanganui, ā, Awa FM, ā, ki te reo irirangi o Te Papa-i-oia o Rangitāne, arā Kiaora FM. E mea tautoko a tēnei pāpāo o Te Kupu o Te Uru e Te Māngai Pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mihi kau atu ana ki a koutou e te iwi. Tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa.